چالاکی هەبووە لە باشووری ئۆنتاریا و کەناراوەکانی ئاودەری جۆرجیا و دەریاچەی سوپەریەر سیمکۆ دامەزرێنەری بەردی بناغەی شاری یۆرک تۆرینتۆی ئێستا و دروستکەری ژمارەیەکی زۆر ڕێگە و ژێرخانە لە تۆرینتۆدا هەروها بە دامەزرێنەری دەزگا کارگێڕی و یاساییەکانی بەریتانیا لە تۆرنتۆی ئێستادا دادەنرێت سیمکۆ هەروەها کۆیلایەتی لە کەنەدا قەدەغە کرد، کە پێشتر لە بەریتانیادا قەدەغە کرابوو. ئامانجی درێژخایەنی ئەو، پێشکەوتنی سەروەری کەنەدا ئۆنتاریا بوو وەک کۆمەڵگایەکی مۆدێرن لەسەر بنەمای ئەرستۆکراتی و کۆنزەرڤاتیڤەکان، کە هەمان ئەو بنەمایانە بوون بۆ کۆماریخوازی و دیموکراسیی ئەمریکا دانرابوون. کۆششە زۆرکانی ئەو، سەرکەوتوو بوون لە دامەزراندنی پەرستگایەکی ناوخۆی کەلێسایەکی گەشەسەندووی ئەنگلتەرا لە کەنەدادا. هەروەها بووە هاوپەیمانییەکی بەهێزی دژە ئەمریکی لەگەڵ دیاریکردنی نەتەوە ڕەسەنەکان لەلایەن زۆرێک لە کەنەدییەکان، وەک کەسایەتییەکی بە بزاف لە مێژووی کەنەدییەکان دەبینرێت. بە تایبەتی لە لایەن خەلکانی باشوری ئۆنتاریۆ شاری تۆرنتۆ بە تایبەتی کە هەموو سالێک یادی دەکرێتەوە لە رۆژێکدا بە ناوی رۆژی سیمکۆی سیمکۆی تاکە کوڕی رزگاربووی کۆرنیشمان جۆن و کاسرین سیمکۆی بوو دایک و باوکی چوار مندالیان هەبوو بەڵام ئەو تەنها مندالیان بوو کە نەمرد و گەورە بوو پێرسی لە سالی هەزار و حەفت سەد و شەست و چوار دا خنکا لە کاتێکدا پاولێت ویلیام و جۆن ویلیام بە مندالی لە کاتی ساوای گیانیان لە دەست دا، باوکی کاپتن بوو لە هێزی دەریایی شاهانە کە فرمانی بە چەکی HMS کرد لە کاتی گەمارۆدانی لویسبۆرگ لە ساڵی هەزار و حەفت سەد و پەنجا و هەشت دا لەگەڵ جەیمس کووک وەک سەرۆکی کەشتیوانی سەربازی ئەو لە پازدە ی ئایاری هەزار و حەفت سەد و پەنجا و نۆ لە کەشتیەکەی لە دەمی ڕووباری سانت لۆرانس چەند مانگێک پێش گەمارۆدانی کیبێک بەهۆی نەخۆشی سیەکانەوە کۆچی دوایی کرد و لە دەریادا نێژرا. پاشان خێزانەکەی مالەکەیان گواستەوە بۆ ماڵی دایک و باوکی لە ئێکستەر. لەوێ سیمکۆی لەدایک بوو. چەند مانگێک دوای مردنی باوکی، ئەو لە قوتابخانەی ئیکستەر گرامەر و کۆلێژی ئیتۆن پەروەردە کرابوو. ساڵێکی لە کۆلێژی مێرتۆن لە ئۆکسفۆرد بەسەر برد. پاشان لە ئینی لینکۆلن بڕوانامەی وەرگرت، بەڵام بڕیاریدا بەدوای ئەو پیشە سەربازیدا بێت کە باوکی مەبەستی بووە، بۆیە ئەو لە دوو ی تشرینی دووەمی ساڵی هەزار و حەڤ سەد و حەفتا و سێ دا لە شاری، فیرماسۆنی لەیەن یان لۆتس ئێکستەر، دەستی بە خزمەتی سەربازی کرد. لە ساڵی هەزار و حەفسەت و حەفتا سیمکۆی وەک سەربازێکی دەست ڕۆیشتوو لە هێزەکانی سی و پێنجی پیادە چووە ناو سوپای بەریتانیا یەکینەکەی شی کردەوە بۆ سێزدە کۆلۆنیا دواتر لەگا لە کاتی گەمار ڕۆی بۆستندا کاتێک پەرچە کردداری لە شەڕی شۆڕشگەرانی ئەمریکا بینی دوای گەمارۆکە ڕاستە خۆلیان هاتە دەست لە تەموزی 1970دا لە لیوای چلی پیادە لەی سەرهنگی پێدرا. ئەو کاری لەگەڵ هاوبەشگای گرینادەر دەکرد لە هێزی چلی پیادەدا لە سەربازگای نیویۆرک و نیوجەرسی و سەربازگەی فلادلفیا. سیمکۆی لە ١١ ی ئەیلولی ١ۊ٧٧ دا لە جەنگی براندیوایندا کە لەوێ برینداربوو فرمانی بە پیاوەکانی کرد لە براندیواین تەقە لە سێ یاخیبووی هەڵگەڕاوە مەکەن کە لەناویاندا یەکێکیان جۆرج واشنتۆن بوو.

وۆلفۆرد تا ساڵی هەزار و نۆ سەد و بیست و سێ دیوەخانی خێزانی سیمکۆی بوو.